Dostlar salam. Serediň şuňa. Şu ermak çigit. Açýar. İçinden şu çykýar. Näme şu? Men ýöne ýerik aýdamok, hakykatdan hem içimizde şuň nämeligini bilmeýänlerimiz bar eken dostlar. Üç sany wariant eşdim, aýdyp bereýin men size. Birinjisi, şundan pylança sanysyny toplasaň, haýlan durtýaň diýýär. Ikinjisi, çigidi duzsyzrak görseň, duz şul, duzluja bolýar şuny goşsaň diýýär. Üçünjisem, Çigidiň çyglylygyny aýyrmak üçin, guraklygyny saklamak üçin, garaz, çyg bolmaly däl-dä çigit wagtyň geçmegine. Sebäbi biz iýmämizde-de, daşyny iýmämizde-de şol agzymyza salýarys-da, şol çyglykda mikroorganizmler döräp başlaýar, mikroblar köpelip başlaýar. Şonuň üçin guraklygyny saklamak üçin. Hawa dostlar şol üçünjisi dogry şuy çigidiň guraklygyny saklamak üçin. Oýun oýunlyk dostlar gülýäs degişýäs ýöne egerde hakykatdanam bir adam bilmeýän bolsa şuny şolam şu wagt bilen bolsa şu wideoň dogrulygy. Sebäbi ýalňyşyp buny iýip ýada başga zada ulanmaly dälde. Şuny aýdyp geçeýin diýdim. Indi bolsa bir zat gürrüň beresim gelýär size. Şul aýdan zadym bilen yzky gürrüň berjek zadym kän bir baglanyşanogam, ýöne aýdyp galasym gelýär. Sebäbi özüm diňlämde enäm tikenekläp gitdi. Serediň, bir döwür örän ökde suratkeş bolupdyr, hudožnik, öz ildeşimiz. Soňam daşary ýurda okuwa gidipdir. Okapdyr şo taýda o ýurtdan o ýurda geçipdir, ondan oňa geçipdir, garaz, ýigrimi bäş ýyl aşypdyr. Günlerde bir günem ýene-de bir ildeşimiz daşary ýurda gezmänä gitýär. Görse, örän owadan sergi. Surat sergisi. Kimiň sergisdir öýtýäňiz? Şol öňki suratkeşiň. Aýlanyp ýör, suratlar örän ökde çekilen, ýöne bir suratda örän gurak bagyň üstünde serçe bar. Bulam soraýar, näme aňlatýar bu surat diýip. Hälki suratkeş hem düşündirýär, ýurduňdan aýra düşseň, köplenç özüňi şular ýaly duýýaň diýýär. Beýleki ildeşimizem oňa ýüzlenýär, Olar ýaly bolsaň gidäýmeli ekeniň-dä diýýär. Beýlekem jogap berýär, Aý, wagt geçipdir, okapdyryn, öýlenipdirin, şeýdip-şeýdip ýigrimi bäş ýyl aşypdyr diýýär. Garaz, ikisi gürrüňdeş bolýar, iş söküşýär. Iň soňunda-da suratkeş Beýleki ildeşimize haýyş edýär. Sen öz ýurdumyza dolansaň, pylan obada meň ejem ýaşaýandyr diýär. Şoňa bir salam ýollap berseň, örän begenerdim diýip aýtýar. Bu ildeşimizem gaýtýar, gözleýär, şoň obasyny tapýar. Görse, bir sadaja hojalykda tamdyryň başynda bir ene nan ýapyp dur. Hakykatdan hem şoň ejesi, Barýa, gürrüň berýä bu zatlary. Örän ökde suratkeş bolupdyr ogluňyz, hemme kişi sylaýa, hormatlaýa diýip. Ene-de begenýä, diňleýä. Onsoň şeýle bir zat soraýa, Oglum ikiňiz gürleşeňizde, haýsy dilde gürleşdiňiz diýä. Olam, Şo ýurduň dilinde diýä. Soňam ene ýene bir zat soraýa. Oglum, ejeme salam aýt diýende, haýsy dilde ýollady diýýär. Olam, Şo ýurduň dilinde, ene diýýär. Ana şo taýda ene örän gynalýar muňa. Ejeme salam aýt diýenje sözi ene dilinde aýdyp bilmedik bolsa, men bu salamy alyp bilmerin diýýär. Şunça ýyllap garaşanam bolsam, şunça ýyllap islänam bolsam diýýär. Düşündiňizlämi, dostlar, men şo taýyk ýetende inim tikenekläp gitdi, erbet bolup gitdi. Sebäbi ene-ata ugratýar-a bizi daşary ýurtlara. Şonda, Git, oglum, diliňem unut, bizem unut, düýbünden hemme zady unut diýip ugradanok. Gider oglum nesip bolsa. Geler, arkamda dag duran ýaly bolar, bile ýaşarys diýip ugratýar. Ýöne, sen şony etmedik ýagdaýyňda-da ene-ata bagyşlaýar. Näme üçin? Sen bagtly bolsaň bolýar diýýär. Ýöne iň soňunda ýönekeýje salamlaşaňda ýa salam ýollaňda sen öňküligiňi ýitirmedik bolsaň, şoňa-da razy. Döwür ösýär dostlar, sen döwrebap bolup bilersiň, islän diliňde gürläbem bilersiň, öwrenibem bilersiň, gezibem bilersiň, geýnibem bilersiň, ýöne haçan-da sen dogduk öýüňe dolanýaň-a, şo taýda jigileň-ä öňki doganyna garaşýar, Doganlygyňam öňki jigisine garaşýar. Eje bile kaka-da şol öňküje çagasyna garaşýar. Şony unutmaň ejem. Janyňyz sag bolsun, işleriňiz ugruna bolsun. Dostlar salawmaleýkim, gowy ýagdaýlaryňyz. Şu günki tema näme kinolar düşürilýä, näme täzelikler bar şo barada gürrüň edeliň. Serediň, režissýor Kristofer Nolan täze kino düşürýä, Odisseýa diýip. Odisseý diýip öňem bir kino çykypdy, türkmen teleýaýlymlarynda-da görkezilýärdi şol. Şolam döwrüne örän gowy kabul edilipdi. Indi welin şony režissýor Kristofer Nolan düşürýär özüçe. Men üýtgeşik bir zat bolar diýip garaşýan, sebäbi şu režissýoryň hemme kinosam ýönekeý däl. Kim aýol diýseňiz, şol Naçalo, Bertman, Interstellar, Prestiž, şo filmleri düşüren. Odisseýiň keşbini aktýor Mett Deýmon oýnaýar. Galan keşplerde bolsa Tom Holland, Enn Hätweý, Zendeýa, Lupita Nýongo, Robert Pattinson, Şarliz Teron. Aktýorlara top dostlar, men üýtgeşik bir zat bolar diýip garaşýan. Sebäbi şu wagt hemme kinolar köpçüligiň isleýän zadyny berjek bolýar. Ýöne Kristofer Nolan täzeçillik döretýär, sen yzarlaýaň şony. Hemem hemme kinolaram şuň örän çylşyrymly, ikinji, üçünji gezek göreňde has düşnükli bolýar. Men gowy görýän şony, şoň üçinem. Garaşanyňa degermika diýýän. Indiki. Köpüňiz sorapsyňyz dostlar Wednesday serialyň ikinjisi haçan çykýar diýip. Aslynda şu ýyl çykmaly diýip ýazylygy ikinjisi ýöne azajyk taýyn bolmadyk ýagdaýynda iläp-biläp süýşüp bilmän ahmal. I men bir zada düşünemok şu Wednesday Örän uly derejede populýarnyý meşhur boldyda şu wagyt ýöne şoňa degýän serialymy şü Men bilýän örän kaçestwenny režissýor Tim Býorton aktrisada gowy ýöne eger deňeşdirmeli bolsada Wednesdaymi ýada Oçin stranny dela Men Oçin stranny delany saýlajak bilemok azajyk meň ýaşyma gabat gelenokmy şu serial hatýa ullaram örän höwes bilen seredýäler. Ikinjisi çykýar dostlar, has maştabny ýagdaýda çykmaly diýýär we täze goşulýan aktrisalaryň birem aýdymçy zenan Ledi Gaga. Olam bolýar şu seriýalyň täzesinde. Baş rolak oýnaýan aktrisa zenan diýýär, Ledi Gaga men örän ulumsydyr öýtýädim. Aý ýok, örän ýeňil işlemek, gaýtam ol meň fanadym bolup çykdy diýýär. Şolar ýaly Aňsat bolýar diýe käbir ýyldyzlar bir zat işleşenede dostlar şol işe ýansa, gögerse ýitirýär şo zady, çyny bilen şoň gowy bolmagyny isleýär. A käbir ýerler bolýar hemme ýerde şo statusyny saklajak bolup gatawrak gezýänleri bolýar. Gara şon ýaly garaşyň. Indiki. Studiýa Disney täzelikde açyklady, Taýna Koko multfilmiň ikinjisini düşürmäge başlaýarlar. Ýöne o derejede begenip oturmaň, ikinjisi indiki ýylam-da, soňky ýylam-da iki müň ýigrimi dokuzynjy ýyla planlaşdyrylýar. Men bir tarapdan begenýänem, köp agzaýandyryn şu multfilm barada, fanaty men. Bir tarapdanam azjyk gynanýan multfilmi zaýalarlar öýdüp. Şoň üçinem kim fanaty bolsa iki müň ýigrimi dokuzynjy ýyla garaşyp bilýäňiz.

Ikinjisine-de sabyrsyzlyk bilen garaşýan men. Kim fanaty bolsa, garaşyp bilersiňiz, aprel, maý aýlarynda çykýa nesip bolsa. Gara şeýleräk dostlar, aýdyp geçäýin diýdim şuny, kime gyzykly bolsa, siz haýsy seriallara, haýsy filmlere garaşýaňyz? Soňky döwür dostlar düşünýän men, tiktok, instagram şu zatlar kinodanam bizi daşlaşdyrýalar, bir ýarym sagatlyk kinoda has kän wagtymyzy alýan ýaly bolup görünýä, ýa-da şony görüp oturmana-da takatymyz ýok. Ýöne, görjek boluň, edil kitap okaň-a diýip bilmen men, sebäbi özümem o dereje okumyş däl, ýöne, iň bolmanda kino bir görüň, sebäbi şol yzygiderli bir pikir yzarlaýar, beýniň dynç alar. Tiktok ýöne. Kelläňi erbet hapalaýar, onam tiktokda kontent ýöretýän adam aýtýar diýýän indi size. Höwes bilen men ýutubda ederdim şu zady ýöne bilemok biziň ýurdumyzda kän ýutub o dereje öňde baranok instagramam hemme kişi tik tokda şoň üçin şeýleräk janyňyz sag bolsun işleriňiz ugruna bolsun gowy kinolar görüň seriallar görüň wagtyňyzy hoş geçiriň janyňyz sag bolsun.